Lennon Richie jemmek u eh, Dancing on the Ceiling. Għawnu, għawnu, Manuel Kirkop. Eh, L-odwa tajba, Manuel, kif inti? Eh? Bonġu kiti, all right? All right, all right. All center, all center. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Inżommu l-bilanċ, ux vera. Importanti, importanti. Isma smajta t-diska l-konta tindoq issa Lennon Richie Dancing on the Ceiling. Ovvja, konta t-nismaħħa, vera konta l-jena għatet narawnek. Diġax daw jajdu li minn taħt fil- Fil-messagġi però kont qed nismagħha. Isma' ġieli smint fuq xi saqaf inti jew? U la fuq xi u laqas fuq dance floor. U ejja. Jiena m'iniex żeffin hija u jiena mhux bħalek. Ma qasek tuħu xi ħaġa partikolari hekk li tibda tiċċaqlaq xi nagħra. Ħalli ngħidu, ħalli ngħidu eh, aktar milli ma sfinċejja ngħidu meta kont żgħir forsi eh, kont nipprova nisfem, però Qatt ma kienet il-linja tiegħi. Assolutament. Mhux għax ma jogħġobni xi sfin ta' però qatt ma kont tajjeb. Tħobb tammira inti minn minn taħt, ġifieri, u xek, tara tara biss. Mela kellna għaddi ġimgħa oħra Manuel, ġimgħa li eh, kellna ħafna affarijiet għaddejjin, sfortunatament smajna baktar eh, affarijiet fuq il-dak eh, li qed jiġri barra minn Malta. ukoll sfortunatament affarijiet li ġraw fil-gżejjer Maltin. U l-lum nixtieq immur dirett jiena Manuel mhux qed indur mal-lewża nixtieq nkun naf ħanaqbad suġġett partikolari, suġġett li jitkellmu ħafna fuq u n-nies qegħdin nitkellmu fuq u tista' tajt b'mod regolarissimu. Qed nitkellmu rigward il-barranin li jgħixu għaw Malta li prattikament kważi ġew Tista' tgħid ħafna minnhom huma residenti. X'inhu l-opinjoni tiegħek dwar dan is-suġġett? Dan huwa suġġett jaħraq kit u eh, kemm fadlinna. Żgur li li kellna naqbdu d-diskussjoni vera fuq u da 18 il-minuta li għandna d-dispożizzjoni tagħna ma jkunux biżejjed. Mela, di bħal kull ħaġa oħra. Fiha t-tajjeb u fiha l-ħażin tagħha. Mela, tgħid li x'inti tgħid fiha t-tajjeb u fiha l-ħażin tagħha. Kieku ma kenniex il-barranina u Malta, żgur ma ngħixux kieku qed niklu xulxin li kieku mawx il-barranin. Dak huwa fatt illi eh, huwa żgur. Il-barranin hemm bżonnhom, però Mingħajr l-ikel ma ngħixux lanqas. Meta tgħid hemm bżonnhom f'liema sens. Ħa nasal għalija, ħa nasal għalija il għaliex. Għax qed narak serju. Le, le, il għaliex. Ma rridx niftehom ħażin fiha il-ħaġa, mela il-barran huma importanti għal pajjiżna, l-ekonomija tal-pajjiż, għal pajjiż huma importanti ħafna. Kont ħa ngħidlek li kellu huwa tajjeb għalina importanti li niklu l xek ma niklux ma ngħixux, però Jekk taqbad tiekol bla doċ u tiekol, tiekol, tiekol, tiekol, tiekol, ħat tispiċċa tmut ċorta. Ġifieri jiena nemmen illi dik ġara fil-pajjiż. Kenna bżonn il-barranin il għaliex eh, id-dinja l-emmek miexja, però met inti taqbad ammont kbir ta' barranin, jisek bat barmil u tfajtu fuq xaħat u tfajtom kollha f'daqqa fil-pajjiż, naħseb li l-problema edha hawnhekk. Illa lix eh, huwa suġġett li qed idejjaq ħafna nies, jiġifieri dinha ma rridux noqogħdu nduru mal-lewża, il-barranin, hija waħda mill-problemi kbar li għandu l-pajjiż għas-soċjetà tagħna għalina l-Maltin, jiġifieri qed inħarsu lejhom bħala min qed iħares lejhom bħala theddida, jiena mhux wieħed minn dawn. Jiena ma ngħidx dak barrani jew dak Malti, ma ngħidx dak iswed u dak abjad, ma ngħidx dak Indjan jew dak Taljan, jiena dejjem inħares lejn il-persuna bħala uman. bħala uman. Jiġifieri għalija jekk mort pereżempju ġo post u flok dini Malti dini barrani, sa kemm ikun jaf jikkomunika għalija ma ħansib lebda lebda problema. Però il-problema li ġara f'dan il-pajjiż illi ġew ammont kbir fi żmien qasir. Ġifieri hemm dak ix-xokk il għaliex jiena l-multikulturalizmu naqbel miegħu l għaliex importanti illi aħna ma nistax nibqgħu ġo ċirku, aħna l-Maltin nafu namlu kollox, aħna l-Maltin mawx bħanna, aħna l-Maltin kapaċi eh, nimxu weħedna. Jiena ngħid minn ikun qed jgħidek ma jkunx jafx qed jgħid. Kien hemm bżonn illi jiġu l-barranin, però sfortunatament nemmen il ġew b'mod ħażin. Ma taħseb illi inti pereżempju tmur ġoħanut, tmur biex jixtri u l-ewwel ħaġa li jgħidulek English please U jkun hemm nies li huma pereżempju bħal anzjani, naf ħafna jien jgħidulek minn hemmhekk ma nistax immur nixtri iktar għaliex ma jifhmunix. Jiena din ma nistax inniżżel għaliex ħadd jgħidlek ġieli anke darba minnhom post partikolari laqas l-Ingliż ma kienu jafu ġifieri daw qegħdin jaħdmu f'dan il-post u m'għandhomx idea x'qed ibiegħu l-aqwa li qegħdin f'dak il-post. Allura il-problema minn hawnhekk ħa nidħol f'xi ħaġa oħra mill-ewwel Il-problema tal-barrani jew il-problema tal-Malti li l-aqwa li impjega lil xi ħadd? Il-problema, Keith, hija waħda. Il-problema li dal-barranin li qed jiġu żgur li ma sar l-ebda tip ta' due diligence fuqhom, ma sar l-ebda skrutinju fuqhom il għaliex nerġa' niġi għal dak li kont qed ngħid importanti illi eh, kienu jiġu il-barranin, kellna bżonn ammont ta' barranin. Ma nemminx illi kien hemm il-bżonn ta' dal-ammont kbir illi hawn Jew almenu li ġew daqshekk li ġew daqshekk f'daqqa, però isma' jien jekk ħanġib il-barranin hemm bżonn li jsir daqsxejn ta' skrutinju fuqhom. Isma' inti xi kwalitajiet għandek? Inti x'background għandek? Inti x'sejjer tagħmel fil-pajjiż? X'ġob x'ġob x'ġob qed tfittex? Illa li nemmen li dawn it-tip ta' mistoqsijiet ma sarux l-importanti li ġib in-nies, ġib in-nies, ġib in-nies, ġib in-nies, illa li fl-aħħar mill-aħħar in-nies Ħa joħolqu x-xogħol, in-nies qed joħolqu x-xogħol u dak li ġara għamel il-bum ta' xogħol ukoll anke fil-pajjiż, ġifieri sa ċertu punt sewa u forsi tgħidli kif iġibu n-nies. Ela xekk inti zit 30 persuna oħra ġo pajjiż qed nagħti eżempju. Mela dawn it-30 persuna jridu fejn joqogħdu. Jekk inti kellek post li kien ilu magħluq snin, u f'daqqa waħda krejtu, inti qed iddaħħal tal-inqas 600, 700 oħra fix-xahar, jiġifieri qed ngħidu 7,000, 8,000 fis-sena. Dawn is-7,000, 8,000 fis-sena, inti jekk kont qed tmur toħroġ tiekol pereżempju darba fix-xahar, issa tista' tmur darbtejn, tliet darbiet, mela ir-restorant żidlu x-xogħol, ħajħaddam aktar nies, ovvja ħajġib Filippin ieħor biex jgħinu. Jiġifieri dejjem iċ-ċirku qed ikompli jikber, però nemmen illi il-bużieqa ta' qed tintefaħ b'mod kbir illi wisq nibża li tista' tinfaqa' f'wiċċna. Jekk mhux ser eh, nieħdu ħsieba. U meta ngħid nieħdu ħsieba mhux qed ngħid, jiena mhux wieħed minn dawk li ngħid ejja inneħħu l-barranin kollha, għaliex jekk ngħidu qed inneħħu l-barranin kollha nispiċċaw niġu hawnhekk ftit xhur oħra ingermu difrejna, għaliex nispiċċaw niklu xulxin. Żgur, jiġifieri minn ma jrid min ma jrid jifhem dan il-fatt, ma jkunx jafx qed jgħid, però naħseb illi hemm bżonn ta' aktar skrutinju, hemm bżonn ta' limits ukoll ta' kemm jistgħu jiġu barranin u jekk inti ġej, isma' ejja bġob diġà, mhux tiġi hawnhekk hemm ħafna nies qed jiġu ġew daw għax Malta, Malta, Malta ħammoru Malta jiġu hawnhekk biss qed ifittxulek ix-xogħol. Jekk inti barrani ġejt hawnhekk, Importanti li tiġi jrid ikollok il-job list. Imma taħseb li l-barrani qiegħed jieħu post il-Malti u apparti minn hekk, il-Malti qiegħed jabbuża mis-sitwazzjoni, pereżempju inti semmejt l-akkomodazzjoni, ejja ngħiduha kif inhi. Hija fatt li f'kamra fejn suppost jorqdu tnejn, nafu li jorqdu erba', sitta u qegħdin jiġru dawn l-affarijiet. Jiġifieri jista' jkun ukoll il-Malti qed jabbuża mis-sitwazzjoni. Keith, jiena naħseb illi dil-biċċa xogħol tal-abbuż mhux Malti u barrani, mhux Malti mal-barrani, dik hija fin-natura tal-bniedem illi eh, ħafna minn nies mhux ħanajt kulħadd, però ħafna minn nies kull fejn isibu ċans illi jistgħu jabbużaw bis-sitwazzjoni ħajabbużaw. Dawn huma każi reali li qed tgħid inti li f'post fejn suppost jorqdulek erba' minn nies qed jorqdulek 14 16 u 20 kellna każi fejn anki dal-ħaddiema kienu abbużati hija xi ħaġa illi tista' ssir ukoll anki ma' Malti stess. Ġifieri ma rridux impinġu l sampen barra illi aħna l-Maltin qegħdin nabbużaw lil dawn il-barranin. Ma rridux impinġu l sampa l-oħra wkoll li kull barra nilet jiġi huwa barra neħażin lanqas. Illa għaliex hemm bżonn li jinsab il-bilanċ U nerġa' ngħid, hemm bżonn li ssir xi ħaġa, u meta ngħid hemm bżonn li ssir xi ħaġa, mhux neċessarjament li inti qbatt il-barranin u tfajthom il-barra, li ġdan ma jistax ikun. Wieħed irid ikun reali ma tistax tkun il-ħaġa li inti neħħejt il-barranin, għandna bżonnhom l-ekonomija, il-pajjiż, anka bħala kultura ta' ġifieri aħna importanti li nitħaltu ma' nies oħra, importanti li jkollna persuni ta' kulturi differenti f'pajjiżna. L-importanti però li dawn ma jihdunna xejn mill-kultura tagħna. Importanti li dawn. Taħseb li qed jiġri hekk imma Manuel. Kun onest issa, taħseb li l-kultura tagħna qiegħda tibqa' hemmhekk jew qegħdin naraw tibdil li forsi anke aħna stess qegħdin naċċettaw fir-realtà? Isma' ħanajlek kit jekk aħna ħanibqgħu nħarsu lejn il-flus biss u nibqgħu nagħtu drittijiet kollha lil daw il-persuni u eh, Min-naħa l-oħra nkunu qed innaqsu mid-drittijiet tal- Maltin, tagħna l-Maltin, emma kif ħajkonna problema. Jiena ma nistax nifhem kellna dik pereżempju xhur jekk mhux xi ftit tas-sin ilu il-famuż salib illi rridu jneħħu is-salib mill-klassi. Xiġifieri jiena inneħħi is-salib mill-klassi. Minix ibnidem reliġjuż, ta' minix ibnidem minn daw illi għaddis xejn minn dan, però isma' dik hija parti mill-kultura tagħna. Ċiġifieri tiġi tgħidli inneħħi s-salib il għaliex hemm persuni ta' twemmin oħra. Le, ma nneħħihx, ma nneħħihx is-salib l-ebda mod, għax jekk illum ħanneħħu s-salib, għada ħanneħħu n-niċeċ mitriq u pitada ħanispiċċaw inneħħu pereżempju il-festi. Il għaliex jekk ħajħorġu l-qaddisin ħajkun hemm min ikun office. Dawn huma affarijiet li rridu nieħdu Sibhom il-kultura Maltija hemm bżonn li nibżgħu għaliha, però biex nibżgħu għaliha ma jfissirx illi aħna rridu nibqgħu magħqudin, magħluqin ġo ċirku u ngħidu li aħna l-Maltin aħna aħna tant aħna tajbin illi m'għandna bżonn lil ħadd. Jekk ħa nkunu qegħdin nagħmlu hekk, ħa nkunu qed nitfgħu l-ġabla fuq saqajna. Il-problema tagħna kultant qas nirrealizzaw illi aħna nadattaw għal ħaddieħor meta mmorru ġol-pajjiż pajjiż barra minn Malta, huwa aħna wkoll ħafna drabi li rridu naddattaw għall-kultura tal-pajjiż u mhuwiex huma li jaddattaw għalina. Il-maġġoranza hekk jiġri. Isma' l-min qed jarani sejjer hekk, tajjeb, prattikament hawn dubbina vera żgħira ilha ddur miegħi iddur iddur iddur biex ma jaħsbux li qed inxejjer lil xi ħadd, tajjeb. Jiena l-mum ma ħsibtek bdej dawk il-lezzjonijiet tal-karate li qed laħat ibda, imma imma naħseb għadu mhux il-waqt u vera. Ġiet inkollu sejra kif eża bdejna din naqra diskussjoni, Ġiet u għaddejja ddur hawnhekk. Isma' ħa nibqa' naqra serju, llum xtaqt nibqa' naqra serju, ma nafx x'kien imma insomma, ħa nipprova. Tista' tispjega inti kif Mela aħna qed inġibu l-barranin, jiġu l-barranin, ngħidu jiġu l-barranin iktar milli nġibu l-barranin. U l-Malti qed ifittex l-impjieg tiegħu barra minn Malta. Jiena naraha naqra kontradittorja issa Ok, nifhem li wieħed jipprova jfittex opportunitajiet aħjar, imma taħseb li għand effett ukoll li l-barrani forsi qed jieħu post il-Malti jista' jkun ukoll illi hawn min qed jabbuża mill-fatt għalkemm qegħdin jitgħallmu illi jgħidulek nista' nħallas naqr inqas għalkemm il-barrani qed jitgħallem u jaf jitħallas ukoll u għaliex le wara kollox. Hekk għandu jkun, ġifieri eh, eh, għaliex eh, kien hawn min jabbuża jgħidlek inħaddem barrani biex inħallas inqas li hija xi ħaġa assolutament mhux aċċettabbli għax jiena li qed tagħtini s-servizz trid tħallas daqs kulħadd. Imma il-Malti iva huwa fatt, iż-żgħażagħ tagħna llum jgħidulek jiena qed nara l-karriera l-ħajja tiegħi barra minn Malta. Jiena naħseb li kieku għadni żgħar fl-età ukoll inħares lejn din l-opportunità u għalfejn Mhux qed ngħid kieku nfittex ġo barra minn Malta għax qed jiġu l-barranin hawn Malta, mhux qed ngħid qed nipprova ngħid xi ħaġa li forsi aħna hawn Malta m'għandniex opportunitajiet. Għandna opportunitajiet għandna ħafna, però nemmen illi jekk inti tinqala minn ġo gżira u tmur ġo kontinent, nemmen illi l-opportunitajiet jafu jkunu ħafna kbar. Nemmen illi għaw Maltin u għaw Maltin illi jtimorru jaħdmu barra u tifittxu ġob barra, qed jaraw din bħal opportunità, bħal ma jaraw opportunità ċertu barranin minn pajjiżi differenti li qed eh, jiġu għaw Malta. Ejja nħarsu mill-lan eh, umanitarju fija l-ħaġa, u għet irrit eh, jifem din, kit. Illi Jiġik, ħa nsemmu minn żewġ pajjiżi differenti, mill-Pakistan pereżempju jew inkella mill-Indja li illum il-ġurnata għandna ħafna, ħafna u ħafna minnhom għaw jaħdmu f'pajjiżna. Fil-maġġoranza kbira minnhom dawn qegħdin f'livell bażiku ta' xogħol, ġifri mhux qegħdin f'xi xogħol maniġerjali, mhux qegħdin f'xi xogħol, ġifri immaġina illi dan telaq minn pajjiżu, dan ma marlekx pajjiż ma' pajjiż, mhux bħal meta għandek sqalli ġi Malta jew kellha Malti mar jaħdimlek Sqallija f'20 minuta, 30 minuta ġejt, ġifieri dawn ġew qasmu minn naħa l-oħra tad-dinja, ġew minn dak il-pajjiż kbir ġo din it-tikka ta' pajjiż illi ħafna drabi laqqas kienu jafu bina daw saftit eh, snin ilu. U ġew Malta biex jaħdim l ix-xogħol ta' cleaner, per eżempju, jaħdimlek ix-xogħol ta' kennis, dishwasher. Ħalli Diċċara l-klim. Mhux qed ngħid illi huwa xi diżunur illi bniedem jaħdem bħala cleaner, xi bniedem jaħdem bħala dishwasher jew kellha bħala kennis, anzi importanti li jkollna dawn it-tip ta' nies il għaliex kieku ma jkollniex eh, dawn it-tip ta' nies aħna qegħdin ngħixu fil-ħmieġ, jiġifieri jiena bniedem illi kull tip ta' xogħol għandi rispett lejh kemm minn professjonist sal-inqas persuna li jiġi forsi jaħseb li Din il-kikra issa wara li nkun xrobt il-kafe minnha. Jien għalija da kien tih l-istess importanza tal-bniedem illi seta' għandi bżonn operazzjoni u ħajkun hu li qed joperani. Kulħadd huwa importanti u jekk nibdew nagħmlu d-dissingwis mhux ħaddur lil kelma. Tan-nies ħanibdew niddissingwu n-nies, jiġifieri hemmhekk ħajkonna il-problema. Ħafna drabi kit din qed iġbgħu wkoll anki l-ġurnalisti. U forsi tgħid li Għalfejn qed iġibuha l-ġurnalisti? Kellna kas ftit tal-ġranet ilu, ftit tal-ġimgħat ilu, jgħidlek Malti weġġa fuq il-posta xogħol. Malti mit fuq il-posta xogħol. Kien hemm inċident mit persuna, barrani ta' 32 sena pereżempju. Xi ġifieri inti titqgħod tgħid mit Malti jew ikella mit barrani? Jien hemmhekk meta jkunu qegħdin jagħtu dik it-tip ta' informazzjoni qed jgħid mela Malti eh, mela ħana rawha l-istorja għax dan Malti wieħed minna. Jew kell qed jagħmillek fil-headlines barrani. Allura barrani, mela dak mhux uman. Ġifieri inti qed li da barrani mit biex inti għas importanza din l-istorja, dak mhux uman, mhux ukoll qed jieħu n-nifs, mhux ukoll jekk ħanu qorsu ħajweġġa bħal ma ħanweġġen jekk ninqara. Ġifieri din wkoll hemm bżonn li ikun hemm aktar etika f'din il-ħaġa għaliex Mingħajr ma forsi nkunu qed ninduraw, ikunu qegħdin nitfgħu wkoll anki d-dell ikraħ fuq eh, dawn it-tip ta' persuni li nerġa' ngħid buċċi minn qudiem ngħid iva l-barranin għandna bżonnhom. L-ammont kbir ta' barranin forsi qed eh, tkun il-problema, però għalla ħares ma nix vera dan. Però mbagħad ngħidok fini, eh, ġifieri pereżempju jiena kont qed nagħmel xi xogħlijiet partikolari, in-nies bew saqsuni min qed taħdem Malti jew barrani. Inejdu kif inhi. ċertu xogħol il-Malti ma jridx jagħmlu, jiġifieri dak huwa fatt ukoll illi ċertu xogħol ma jridx jagħmlu u nafu li huwa bżonnjuż fl-istess ħin. U ma ssibx Maltin ħafna drabi biex. Però din kit nerġa' ngħid hija problema nifhem li għaliex inti iktar ma ħajkollok barranin fil-pajjiż, iktar ma ħajkollok nies, se ngħidu iktar nies, illa għaliex hemm iktar ma ħajkollok nies, Il-problema ħad tkun ħajkollok aktar eh, konsum tal-elettriku għaddejna minnu fis-sajf ma l-ewwel heat wave li bdejna bdiet jinqata' raħal raħal, ġifieri dan kollu huwa konse jingħad jingħad da kollu konsekwenza tal-overpopulation. Ġifieri inut li jqogħdu jgħidulna hekk jew jgħidulna hekk, ma rridux qogħdu nħallu n-nies bellaw narros bil-labra bil-Malti, dan huwa kollu kawża tal-ammont ta' persuni li hawn. Nemmen li kien hemm bżonn li l-popolazzjoni ta' pajjiżna ridet tikber, però kien hemm bżonn li tikber tarġa' tarġa'. Illa għaliex aħna minn step one morna mill-ewwel fi step ten u ma mxejniex b'mod gradwali u nemmen illi il-problema minna kienet dik. Però importanti wkoll nerġa' niġi għal dak tal-iskrutinju. Hemm bżonn li jekk ġej barrani, hemm bżonn nisma' inti mhux applikajt mur Malta u ieħor taħdem u min hu dan jista' jkun serial killer, jista' jkun membru, jista' jkun ehm, bniedem illi involut f'riok f'xi organizzazzjoni kriminali illi sibna minnhom daw mhux mhux darba jew jista' jkun il-Malti ta' fir-realtà. Jista' jkun il-Malti però Malti, Malti, twilet hawnhekk Malti, jiġifieri jekk eh, dan ġej importat dan il-persuna għalhekk Importanti li jkun hemm daqsxejn ta' skrutinju. Sa xar sinilu konna nqogħdu ngħidu għax intilejna bis-suwed bl-Afrikani, iva. dawk li jiġu bid-dajsa. Illum il-ġurnata daw ġew superati minn dawk li jiġu bl-ajruplan. Ġifieri Sadattant daw l-Afrikani llum il-ġurnata mhux ħanajt kollha, illa li xekk nkun qed ngħid kollha nkun qed nikdeb. Da bħal Maltin mhux il-Maltin kollha, però hija xi ħaġa ta' sodisfazzjoni li tara tfal ta' immigranti Afrikani li llum il-ġurnata qegħdin l-università, qegħdin jibnu karriera u tibda tgħid dak is-sabiħ li inti lqajt persuni persuni f'possok, però Ma naċċettax il-fatt imbagħad illi ikollok persuni li jiġu khawn Malta jiltaqgħulek 30 ruħ u jaqlgħulek ġlieda, joħorġulek bi pledge jerġgħu jgħaddu ftit ftit ta' żmien l-istess persuni jerġgħu joħonqulek ġlieda biex b'xi 30 u jagħtu blinjan, bl-umbrelel, bil hemmhekk, le, mbagħad hemmhekk, isma' hi inti żmien tiegħek hawn Malta għalaq u itlaq lem. Ah, Ġifieri eh, hemm bżonn illi eh, jihraxu daqsxejn ukoll anki l-liġijiet fejn jidħol dan il-għazza. Suġġett jahra mandi ġubju li eh, nistaw nibqaw għaddejjin u min jaf, min jaf eh, forsi xi darba dan is-suġġett eħe inkomplu niftħu fuq u bħal manna pjanat fuq suġġetti oħrajn, imma ħanibdillek naqra l-burdata li xillum xin. L-axar ħagġa xaqt najt, dak li bdejt najt hija biss l-opinjoni tiegħi. U l-opinjoni tiegħi ma jfissirx li kulħadd irid jaqbel, kulħadd irid jaqbel magħha. Dik hija l-opinjoni tiegħi naf żbaljat ċertu affarijiet u eh, Nemmen jien li f'dak li qed għandi raġun, però mhux kulħadd bil-forsi irid jaqbel miegħi. Għandna kull dritt tal-opinjoni tagħna basta kif qed tgħid inti ukoll ma nkun qegħdin nweġġaw il-ħadd. Isma' mela x'ħin tħalt inti dolodu kont isek anġlu abjad abjad qedlek ma kif xell l-uffiċċju. Biex imbagħad kompla xell iktar l-uffiċċju għamieni bid-dawl ukoll imma insomma Iċ-ċikkulata, il-weekend ta' ċikkulata, kulħadd jikol iċ-ċikkulata. Il-weekend ta' ċikkulata unek fil-Ħamrun, edizzjoni oħra tal-Festival ta' ċikkulata, organizzata mill-Kunsil Lokali, jena minix parti mill-Kunsil Lokali tal-Ħamrun, pero kull fejn ikun hemm bżonn lajnuna dejjem nkun qed nagħti wkoll anki l-għajnuna tiegħi fil-mod partikolari wkoll fejn tidħol promotion. Aw għada nistennew eluf ta' persuni hawnhekk fil-Ħamrun u anki fil-kumpless zen jesu fejn qed inxandru inħeġġeġ in-nies li ġu hawnhekk li għaliex ħajkonna attività sħiħa għaddejja ħafna ħafna. Minn filgħodu x'vera Manuel ħanibdew. Il-kompleks ovvja ħajkun miftuħ minn filgħodu, però l-attivitajiet il-propja ħa jkunu qegħdin mis-sitta ta' filgħaxija fil-ħin tal-festival ta' ċikkulata. Eżatt, fil-ħodu aħna nkunu miftuħin bħalma jkunu kuljum Daniel. Ħajkonna l-istage hawnhekk bl-animators maġġija, ħajkonna insomma lop fuq il-livelli kollha tal-kumpless ħajkunu mifruxin xi ħaġa interessanti għada. Żgur li l-maġija mhux se tkun biex innaqsu mill-pis tagħna li ġada huwa permess li nieklu nieklu kemm nifilħu u m'għandix dubju li kifett inti L-attività se tkun mill-isbaħ u nistiednu lill-familji kollha post fejn huwa hawnhekk milqugħ għal kulħadd, huwa aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri ejħa tgawdu u għada ninsew naqra l-imbirka dieta x'taħseb. Għada niklu naqra ċikkulata u vera importanti. Mixek, mixek. Kellhom iġibuli xi ftit u tagħhom ma ġewx, però kellhom jippreparaw daqsxejn ta' ċikkulata jħalluha fl-uffiċċju tagħna. Bejnitna eh, ġew ta' ma warrabtom, warrabtom ħalħallu ħibtix. Mhux ġew ġew. Diġa warrab ftit, imma insomma. Manuel, nawguralek il-weekend tajjeb, eh, issa mbagħad il-ġimgħa dieħla nkun qegħdin nitkellmu is-suġġett żgur diġa nafu se jkun, inti ma tafx jiena naf se jkun, ħajkun il-Halloween u affarijiet hekk għax ikun il-weekend tal-Halloween. Ehm, dak suġġett tal-ġimgħa dieħla tajjeb żvilajtu għaliex naf li se jkun hawn ħafna jkun qegħdin jistennew xi ħaġa hekk ġifieri huwa loġika li nitkellmu fuq hekk, imma altru minn hekk, imbagħad dak għal bħal lum ġimgħa. Manuel, il-weekend it-tajjeb. Lilek ukoll kit u huwa pjaċir tiegħi bħal dejjem li kull nhar ta' ġimgħa nqatta' dan ftit ħin miegħek hawnhekk. Ekku, mela Manuel Kirkop ikun magħna minn hawn u ftit ieħor